Yɛma ɛyɛ atiefoɔ ne ahwɛfoɔ akwaaba yɛnsan yɛmfa mmra ɛyɛ Sly Media na ɛnɛ yɛaprɔbɔ no de aba abɛpie mu ɛwɔ ɛyɛ KG fie. Yɛba abɛdidi nkɔmmɔ kakra ɛde afa ɛyɛ kwan a yɛfa so ɛde da funu. Na wohwɛ ɛyɛ aberanteɛ a ɔte me nkyɛn yi a, yɛfrɛ no KG na bɛyɛ 15 years ni a ɔde si n'ani so sɛ ɔpɛ sɛ ɔyɛ osua sɛdeɛ ɛsi de da funu na wayɛ a mfie pɔlepɔle ɛyɛ du no mu ni a ogu so a ɔreyɛ nti no, yɛbɛkɔ na yɛne no adidi nkɔmmɔ na yɛahwɛ kwan a ɔfaa so ɔhyɛ aseɛ, eh, nkwanhyia a wahyia wɔ dwumadi a wodi mu, ɛna ɛyɛ anigyedeɛ a ɔno nso so wanya wɔ yɛ dwumadi a wodi mu. KG, mmeɛma wakɔ aba. Yeah, manager, me so medwoo so paa, na wo so ho te sɛ? Nyankopɔn adom. Yɛka sɛ KG a ɔyɛ hwan? Paatwo KG ɛɛ Kumasi Girls me te yɛ na me nua baako ɛkɔ saa sukuu no bi ɛna me te sɛ saa sukuu no de Kumasi Girls nam sukuu ɛna me nso me de bɛ to me ɛna me de to me ɛna me de yɛ me nickname KG. Edin a me papa ne maame de to me yɛ yɛfrɛ me Philip Oduro Adomako ahaa by me kra din paa de Kwaku. Kwaku Duro, Na me maame firi Ɔresɛe, Adwumakaa Asekase, ɛna me papa nso firi Asante Mampɔn. Ba me ankasa deɛ seesei mewɔ Ɔfenso. Ɔfenso na m'ahan dan a mewɔ. Nti adwuma no nti na ɛde me bepue hanom sei. Yɛnhwɛ firi mmɔfraberɛ mu ba bɛsi ɛyɛ saa berɛ wei, sɛn na na abrabɔ si teɛ? Ɛhefa na wokɔɔ sukuu? Sukuu no kɔduruu hefa? Adwuma yi a wo nsa kita mu yi a woyɛ yi koraa no hyɛ aseɛ mfie bɛn? Mfa sɛ me mehyɛɛ adwuma no ase na mewɔ fifteen good years ɛna mehyɛɛ adwuma no ase ɛna sukuu no nso no mekɔɔ sukuu wɔ Kumase eh, Ashton Akonadi Adɔm ɛhɔ na mekɔɔ sukuu nti meduru JSS two no ɛna sɛ Gay bi ne me allegation na me so manfa no anni agorɔ nti hɔ nom a na headmistress no sesa ntɛdeɛ a menyae sukuu no na woyi me di na mebaa ɔfen so na mesaa bɛkɔɔ sukuu hɔ nom nti nti meduu Justice Hill no a na mebɛfa kaa baabi na megyae sukuu no na yɛkɔpɛ mpapa baabi koraberɛ nti mebaeɛ no matwerɛ awie ɛna maa meka kyerɛ me sɛ nsa ntɛdeɛ neɛ menkɔhyɛ aseɛ wɔ JSS tu nam sɛ daabi, mentumi nsan nkɔ sukuu no biom. Adwuma a masua no, ɛno ara na ayɛ sɛ mede yɛ me talent no a mede nante. Yɛhwɛ ɛyɛ odwuma a wodie yi a, nkɔmmɔ kakra a yɛde asi kyerɛ sɛ wohyɛ aseɛ wɔ aberɛ a na wadi mfie ɛyɛ dunum, 15 years. Ma memmisa, na hyɛ aseɛ koraa no sɛn na ɛsi hyɛɛ aseɛ? Me master bɛde daa funu wɔ yɛn fie, nti ɔbɛdaa funu na mehuiɛ na ne nsa ano yɛ me fɛ, ɛna. Meka kyerɛɛ me papa sɛ, Saa adwuma yi na m'ani gye ho nti sukuu no deɛ, mentumi nyɛ dɛ nkɔ sukuu no bio esiane sɛ me mmɔdemmɔ yɛ dɛ ɛwɔ fam. Nti meka sɛ mekɔ sukuu no koraa na sɛ wɔbɔ me ho ka koraa na ɛyɛ dɛ no ara a mentumi nnuru baabiara. Nti saa adwuma no ara na mesua. Ɛna me papa so de me kɔtoo adwuma no mu. Ɛna meyɛ dɛ, me so mesuaa adwuma no. Mm. Na yɛbisa wo, yɛ adwuma no a wode wo ho kɔhyɛɛ mu yɛɛ sɛ wɔpɛ sɛ wosua no. Yɛnim sɛ adwuma bi sei no, ɛna fam saa na wofiti ya pɛ a woyɛɛ sɛ wobɛsua adwuma no na wo papa de wo kɔɛ sɛ ɛneɛ mede wo kɔ akɔ akɔsua anaa Yɛwɔ nneɛma bi wɔ hɔ a, amammerɛ bi wɔ hɔ a moyɛeɛ ansa na motumi awura mu sɛ wɔpɛ sɛ wosua saa adwuma no? Sɛ me papa de me kɔeɛ no, me masta ne me papa tenaa ase kaeɛ. Mewɔ hɔ bi, me papa wɔ hɔ bi. Nti me masta no gyee me seven million, ɛna ɔsan gyee me Schnapp akɔtoa mmienu, ɛna ɔgyee me kosua crate mmiɛnsa, ɛna akokɔ, ɛna bayerɛ mmiɛnsa. ɛna yɛde maa no nti yɛde maa no wieɛ no ɛna ɔse ɛfiri ɔkɔ nyina mɛtumi aba adwuma no ɛna mpapa so se ntasuo nko anyɛ dɛ ɛna nte sɛ mesua adwuma na me master no baabi a bɛkɔ ntumi fa me nkɔ ɛna mpapa so yɛ kɔmfoɔ nti mpapa no deɛ kaa bɛn before ansa na meyɛ dɛ mewura adwuma no kwan bɛn so na afafa wo papa faeɛ a ɔde bɛn o sɛ eh, like eh, sɛdeɛ mede ka kan no fɛ so no wɔkum knaman knaman bɛma ɛna ɔde ne mogya no ne ne sradeɛ no na ɔde bire de bom a na waka nsɛm bi na ɔde atetetem saa nti firi hɔ no ɛwieɛ no na ɔsaa de me kɔɔ Togo kuro no yɛfrɛ no Odwame nti yɛkɔɔ no na ɔnom so wɔn suo gya na wɔde daasene sii gya so ɛna wɔde nnuro gu mu na wɔn sɛ memfa me nsa nkye na me sɛ mentumi nom sɛ me papa tea me na papa sɛ menyɛ nti mede me nsa kye yaa ma aduro no hye yaa da ne tuntuntuntuntuntuntum te sɛ bidie wɔn wie yaa na me sɛ ma wie nti wɔn ma me ntoma agua na mfa nyɛ memfa nseɛ ɛna wɔn sɛ memfa me nsa nti mede me nsa te aduro no sɛ wie yaa na wɔn de nsuo ɛne aduro bi petepete so a na aduro no wɔn yam yɛ nti wɔn yam yɛ na Ɔman bi dii mprɛnsa. Ɛnnom de deɛ aka ayɛ dɛ ɛtetetete me nnomma mpi sɛ meba fie na sɛ medwale a memfa bi nyɛ dɛ ngu nsu mu na medwale aduane no kɔ na medi a memfa bi ngu mu baa hwɛ na ma ɛdu nom dɛ ma mehwɛ na me ne ɔbaa anyɛ dɛ anto nsa annidi ɛnam sɛ mate meyɛɛ saa kɔpem sɛ aduro no san yɛ ɛnam papa so so kyerɛkyerɛ me nneɛma bebrebe a meyɛ adwuma a Ɛkwan a mefa so a meyɛ amammerɛ ne adeadeɛ ne adeadeɛ nyinaa, me papa nso kyerɛkyerɛɛ me ansa na ɔrekɔ ne kra akyi. Enti ɛɛm ɛwɔ saa mfie no a na woadi no, bɛyɛ fifteen years no a yɛde wo faa saa nneɛma wei nyinaa mu no, na ɛte wo sɛn? Wofaa no sɛ ɛyɛ wo papa nti no wobɛyɛ anaasɛ wofaa no sɛ wayɛ w'adwene sɛ wopɛ sɛ wosua adwuma no deɛ wɔ sɛ wode ho wura nneɛma bi saa mu na mema yɛ m'adwene sɛ sɛ bika frakyɛ mpanyimfoɔ no bɛbi sɛ yɛse sɛ kusi sɛ aboa no nhaw a woso nyɛ dɛ woso nsɛe ne bɔn nti na mesoma yɛ m'adwene sɛ me talent sɛ adwuma no mɛsua Ntsi dɛm papa bɛkaa akyerɛ me biara na moso me follow me papa. Ntsi na sɛ me me papa pɛ m'asɛm kyɛɛ me maame, me maame pɛ me me me nua maa n'asɛm baa yɛn mɛma no deɛ ɔnnhyɛ da nnyɛ dɛ yɛmmpɛ y'asɛm papa biara ntsi no me papa ka biribiara na medi so amammerɛ pɛpɛɛpɛ. Ntsi after sɛ wo nantse nantse yɛ a wodi wo papa akyi maa ɔkɔ been wo ho na wo bɛwura adwuma mu a na wo sua adwuma no, ɛne ntoasoɔ no sɛn na esi kɔ faeɛ? Oh ɛneɛ nsɔhwɛ bebree atoto me. Nsɔhwɛ bebrebe atoto me paa but asɛ ɛsɛ akokɔ nyɛrɛ ɛnto badwam. Nsɔhwɛ bebrebe atoto me paa. Nti wo ben ho wieɛ na wo baa sɛ wo ba bɛto adwumasua no so no ɛɛ dɛn ne dɛn ne dɛn na wo suasuaeɛ ɛma wo tumi ben wo ho a sesei no waba abɛyɛ master wa wo tumi de wo ho yɛ adwuma yi? Oh me pɔn me ho firi me master hɔ no. Ɛna me papa bisa Master sɛ deɛ adeɛ na ɔbɛgye no so o. Adeɛ a ɔbɛgye biara deɛ ne nyinaa wɔ ɔno ano hɔ. Nti maame papa nso de five million hyɛ envelope mu. Ɛna papa kɔtɔ akokɔ, kosua crate mmiɛnsa, bayela kɛseɛ nsia, ɛna ɔtɔɔ. nsa krate baako na ɔsan too hɔ de sɛ Schnapp mmienu na ɔde too so na yɛde kɔdaa me master ase. Nti ɛfiri hɔ no yɛwieeɛ a na me master hyira me sɛ adwuma bi a mede me nsa bɛsɔ mu biara no ɛbɛyɛ nhyira ayɛ dɛ ama me. Ɔno nso nya adwuma a ɔno nso bɛfrɛ me na mese mate. Nti up to now koraa na me ne ɔtua seesei a no sɛ me master frɛ me seesei a koraa sɛ ɔnyɛ adwuma nti mmerɛ na mɛboa no a menni ano yie. Mɛtumi akɔ. Menni sika koraa mɛtumi aka ne sɛ ɔnsɛnde me lɔre fɛ na menyɛ dɛn memfa mmra na memmɛyɛ adwuma no. Enti yɛnhwɛ w'adwumayɛ mu. Wopɔn wo ho firii ɛyɛ wo master nsɛm no a wobaa ɛyɛ adwaman so a wohyɛɛ aseɛ sɛ wopɛ sɛ woyɛ adwuma no, adwuma bɛn na ɛdii kan a woyɛeɛ? Adwuma a medi kan yɛeɛ yɛ me ankasa me fie, me papa. Ɛnam sɛ yɛpɔn mu wieɛ no a within bɛyɛ two months na me papa ɛkɔ ɛka baabi ɛna me so me papa ka baabi no me so no manfa nsie me master hɔ a na me ne me maame kɔ master na ɛkɔbɔ no amaneɛ ɛna me master koraa ɛma me sika sɛ menyɛ de memfa memfa nkɔ nti mekɔba ɛdu one week time na yɛkɔ akɔdi na ɔtwerɛ na me master maa me nneɛma sɛ Menfa nkɔ na menfa nkɔyɛ decoration wɔ yie no ase. Ɛna ɔsan maa me schnapp, ɛna ɔmaa me hundred cedis sɛ menfa fifty cedi nkɔ bɔ nsa anaa menfa fifty cedi nyɛ dɛn nto me ho. Nti mekɔeɛ no deɛ, nokorɛ Nyame anim ni, meyɛɛ sɛdeɛ me master kyerɛɛ me no ara na me nso meyɛɛ biribiara kama. Ɛna ɛnnɛ daeɛ no so no, me ara na mekɔ de da me papa na mede me master nneɛma yɛ dɛ ɛkɔ de da me papa. Nti mewieɛ, mede da me papa yɛ biribiara wieɛ no, ɛna abusuafoɔ no ma me lɔrefair sɛ menyɛ na memfa mfa mfa kaa mfa ne mma no nyɛ dɛ mmra me kurom na mese mate. Yɛhwɛ Ɛno no yɛ deɛ ɛdi kan koraa a woyɛeɛ wɔ wo dwumadie mu ara de ba abɛsi the 15th year anaasɛ nnɛ yi a wogu so a woyɛ saa adwuma wei a, yɛbɛbisa sɛ wode w'ani kaakae paa, ɛfunu dodoɔ bɛn paa, dodoɔ sɛn paa na wadeda? Oh, mekaa sɛ Efraim ayɛ dɛn? Meka sɛ mekan a, ɛbɛboro more than bɛyɛ hundred. Ɛbɛboro more than bɛyɛ hundred. Efunu deɛ, meka sɛ mekan a, ɛbɛboro more than bɛyɛ hundred. Ɛnna yɛnwura mu na yɛnhwɛ sɛdeɛ ɛyɛ mo dwumadie a modi no si teɛ. Yɛka sɛ obi deda funu a, sɛn na mo dwumadie no si teɛ? Oh, Master, meda ase paa sɛ ɔsɔɔ bisa me saa asɛm wei. Sɛ wɔde efunu no funu bɔkyere hɔ a, adeɛ a mɛhia yɛ folder water. na dɛtɔ na nku na pawda na spray. Ɔpɔ ne nyinaa akyire no, sɛ ɔyɛ ɔbaa a, mode n'underwear bɛba, mode ntoma bɛba. Ntoma ne dress no nyinaa no deɛ, ɛnneɛ mode hyɛ no a, me mennyina hɔ bi. Abusuafoɔ no ankasa na wɔde bɛhyɛ no. Wɔde hyɛ no wie na wɔbɔ no abɔsoɔ wie a, ansa na wɔapagya no na yɛapagya no de no ato mpa no so. Nti wɔpagya no de no to mpa no so wie a, deɛ aka nyinaa yɛ me ankasa Nea m'asɛdeɛ yɛ sɛ meyɛ. Nneɛma a mogyegye yi no, yɛhu ne sɛ biara a mogye biara no wɔ ɛyɛ dwumadi a ɛdi. Fa ne sɛ nku a mogye ɛwɔ dwumadi a ɛdi, foda water wɔ eh, dwumadi a ɛdi. Aberɛ ne aberɛ no nyinaa no, ɛyɛ a motae gye nsa, shinap, kasaprɛko ne ade. Eh, wɔ efun deda mu no, nsa wɔ twaka bɛn wɔ mu? Anaa mo a modeda fun no, monom de bo kata mo ani ansa na moade da funu no. Daabi, ɛho sɛ yɛde yi apaeɛ, yɛde gu fam sɛdeɛ ɛbɛyɛ bi a musuo ne ɛsɛn biara nyɛ dɛn, ɛnto yɛn. Ahaa, nti na ɛyɛ na yɛgye saa nsa no. Yɛse mo dwumadie mu no, ɛyɛ a na nneɛma bebree wɔ mu, nkwanhyia bebree wɔ mu, na ɛfunu no bi tumi sɔre na wɔn bo afu, na wɔn resu, na ebi rebɔ mo sotorɔ, na ebi reyɛ nneɛma bebree. Ɛɛ, Kegyi, Ɛfiri sɛ wohyɛɛ aseɛ dedaa funu anaasɛ wofaaɛ no yɛɛ sɛ wode yɛ adwuma yi no, saa nkwanhyia bi sɛ ɛfunu ne wo nya ntawantawa no, woahyia bi da? Oh master mahyia bi bebrebee, mahyia bɛɛ bɛɛ ten times koraa. Sɛn na ɛsi teɛ na sɛn na ɛyɛ a wo nso so woyɛ a wotumi de overcome ɛfunu no? O sɛ ɛba saa no a, ɛba saa a me mɛgye nsa na mabɔ mpaeɛ, mefiri me kuro mu nsuo no mafrɛ me papa bosom sɛ ɛnyɛ me na mekuu no nti me deɛ sie na meyɛ dɛ meba bɛsiesie no abusuafo no atɔ mu saa frɛ me sɛ mɛsiesie no na ne ho nyɛ fɛ na amanfoɔ mmɛhwɛ no mu nkamfo no nti nipa a ɔkuu no no deɛ Asɛm bi a ɔwɔ biara no, ɔne nipa no nyɛ dɛ, nkɔdi. Me me deɛ, ɔne me nni asɛm biara. Nti mehwie nsuo no gu, mehwie nsa no gu fam wie a, na mabu nkotodwe, na mapa no akyɛw. Wie a, na afei na mama no kafra mprɛnsa, na maka no ato hɔ, na afei na masiesie no. Kakra a yɛasua ne nkɔmmɔ kakra a yɛadi ne deɛ yɛate kyerɛ sɛ efunu no bi wɔ hɔ a, modeda no a, wobɛdeda no bɛwie no, na efunu no resu. wobɛdeda no bɛwie no na efunu no amu na wobɛdeda no bɛwie na efunu no ani anim ate a ayɛ sereɛsereɛ a ɔresere. Yɛse ne nyinaa ɛwɔ ɛyɛ ɛɛ ne nsunsuanso anaasɛ ne nkyerɛaseɛ a mo a modeda funu no mo na monim saa nneɛma wei nyinaa. Sɛn na esi teɛ? Oh, deɛ ɛteɛ ne sɛ ebi wɔ hɔnom a ɛnyɛ n'akra wuo na ɔde awu. Nso ebi wɔ hɔnom a like sɛ ebia ɛɛ ɔwɔ ebia laptop yi a esi hɔ yi. na ebia ne nua ani bere a, ne nua no betumi de no afa baabi akɔ akoku no. Enti woku no wie a, ɔn sɛ yɛde no ahyɛ fɔ ɛɛ yɛde no akɔhyɛ mɔkyere mu aba na yɛde da no nyinaa no, ɔno ara nim sɛ ɛnyɛ n'akra wɔ na ɔde awu, nti ɔda hɔ nom a su ara na ɛsi wɔ su. Nti yɛn a yɛde da funu no, yɛn na enim ama mmerɛ a yɛbɛyɛ a ɔbɛyɛ dɛ? Obegyae su no na yɛakorakora no kama. So nte saa na ɛteɛ? Aside ɛno nso so no, kakra a yɛsan nim ne sɛ sɛ yɛde da funu a, wɔn a ɛtwa ho hyia ɛba bɛhwɛ no, ɛwɔ ani a wɔde hwɛ, ɛyɛ nɔɔma, ɛyɛ ani a yɛn a yɛde nam da biara yi. Ɛna mo nso so a mode da funu no, mowɔ ani a mode hwɛ. Yɛse nneɛma bebree ɛkɔ so ɛwɔ ɛyɛ sunsum wiase. Wakɔyɛ obi a ɔde da funu yi ne ɛyɛ abakɔsɛm kakra a wɔde akyɛ ɛfa eh, dwumasua no, nnuro a wodiiɛ ne ade yi no, mo deda funu a spiritually no yɛ a mohu nneɛma bebree wɔ mo ani so. Eh, yɛ a yɛhu nneɛma bebree bi ebi wɔ nom a wɔyɛ bayifoɔ yɛ na ɔpɛ sɛ sɛ bi ka fa kyerɛ ɔyɛ dɛ ɔbɛ challenge o nso woba a woboa Aduru bianka dɛm ontumi nyɛ me hwee apart from Almighty God na Nyankopɔn na ɛka sɛ mpira na epu na nhyɛ na ɛhye baa sɛ me mete ase yi paa deɛ obie na obetumi ayɛ biribiara a owi asoma me baa ɛni nti no sɛ ebi a yɛde dafunu sɛ ebi a obi yɛ n'adwene sɛ ebi a like ɔbɛto aduru a Onipa koro no aduru no back to sender do ɛbɛsa akɔ ɔno ano so te saa na teɛ. Mm. Yɛhwɛ dwumadi a mudi yi a ɛɛ wayɛ bebree ɛna nneɛma bebree nso so ɛna afa w'ani so na obi bɛbisa sɛ anaasɛ yɛbɛbisa wo sɛ Ɛfiri berɛ a wohyɛɛ aseɛ a wode daa funu ba bɛsi nnɛ, experiences bɛn na woahu a wohu ni sɛ ɛho bɛhia sɛ wobɛtumi ne akyɛ? Ɛfunu bɛn na wode daeɛ a w'ani gyee ho paa, na deɛn na wode daeɛ nso so a asɛ ɛnnɛ yi ɛbɛsi wo tirim koraa no a na wobɛnya no anka woanyɛ? Ɛna na Yɛdi kan twetwe nkɔmmɔ first na meka sɛ kurom ɛyɛ yi. Mede daa maame bi wa no me sei. No me sɛ maame no pɛ life paa. Nti metwe ne pons ɛde lipstick ne ade ade nyinaa toto n'ano. Abusuafoɔ no gyina mu se mayɛ adeɛ bet. Mebie body no so na abusuafoɔ no obia bɛhwɛ no obia se eh, maame no mpɛ sɛ ɔbɛto n'ano ne ade ade. Nti hɔnom no ɛma m'aba mu bui, ɛma me bo fui. ɛma me kataa no mu pepaa n'anim nyinaa saa de no toɔ saa te sɛ na wɔn na wɔn da so bu ma bɛn mu nti wɔn ma sunday sunday anwummerɛ na ma ma ade ankyɛ monday koraa na mo kɔ yi de wɔn nam gye mu sika ɛna mo kɔ nti saa fie hɔ deɛ ma ka ntoma di nti sɛ obi wu koraa na sɛ wɔn bɛma me billions of cities koraa na me ne da ne da. ti na yɛ sɛ no ne deɛ woyɛ yɛ a up to date wokaeɛ a wohu ne sɛ Ɛɛ, woanu wo ho sɛ woyɛɛ biribi saa? Na dɛn na woyɛeɛ nso a ɛmaa w'ani gyeeɛ paa? O, deɛ meyɛeɛ a m'ani gyee ho yɛ, meka sɛ, Kɔ no, ngo me kɔdeda ɔhemmaa bi. Ɔhemmaa no deɛ, Abton ne Awo nyinaa, wɔn nyinaa frɛfrɛɛ me saa ara sɛ memmra, memfa me nneɛma mmra hɔ na memmɛyɛ adwuma, na nnipa no a wɔyɛ adwuma wɔ hɔ no, wɔawu. Enti memfa me nneɛma mmra na memmɛyɛ adwuma. Obi a ɛbɔ m'aba so hɔ nom saa ara, akora ketewa koraa na bɛfrɛ me a, Me mmara no mɛyɛ adwuma wɔ nam so. Nyame mmara no mmere pa nti. Ɛhɔ no dɛn ne kɔɔ mu nti a ɛmaa nkurɔfoɔ ani gyee ho a yɛbɛnya na nka eh, waba hɔ bɛyɛ adwuma wɔ hɔ? Sɛ na ɛdan no yɛ kyemɛ ɔ mmiɛnsa nti mede ka bɔɔ first one decoration na mesa bɔɔ second na mebɔɔ third nti third na mede no ɛto mu wɔ hɔ nom sei ɛna first one no mede wura me bɔ no te sɛ Nana Kwawu koraa no, na first one na me de wura, ɛna second one nso so no me de adaka esi hɔ na me bie so, nti obi adu ɔnum sɛ adaka no mu na ɔda, ɛna ablafoɔ so yɛ de egyinagyina ho, nti wofiri ɔnum sɛ a na wɔwura third one, wohwɛ third one wie a. Ɛna mebue kwan to abɔnten sɛ nti wohwɛ third one wie a wohwɛ body no wie a na wapue abɔnten saa nti hɔnom na ɛma amanfoɔ ani gye me ho ɛwɔ ɛɛ baabi a mekɔyɛ adwuma hɔnom sei. Mo dwuma a modii no nkwanhyia bebree wɔ mu, obi bɛnya a na anka wayi wo afiri hɔ ɛsiane sɛ ɛɛ deɛ woyɛ no ebia na ɛyɛ amanfoɔ fɛ but ɔno nso so no because of wo nti no ɔnnya adwuma ɛɛ obi atɛmte wo sɛ ɔpɛ sɛ oyi wo firi hɔ da wɔ dwumadie a wodi yi ho? Aane deɛ, nokorɛ paa Master. Ɛyɛ nokorɛ, me ara ankasa mahunu bi pɛn. Mafa baabi so ama obi nso aka akyerɛ me pɛn sɛ obi obi pɛ sɛ ɔtɛmte me ba onipa korɔ no afa kwan bebrebee so a ɔntumi ɛsiane sɛ menwene obiara ho adwene bɔne. M'adwuma na meyɛ. Adwuma no ba a mɛyɛ a mmaa mete me baabi. Ahaa. Fun bɛn na wokɔde daeɛ a wohyia nkwanhyia sɛ obi pɛ sɛ ɔto adu no? Ɛwɔ hɔ de sɛ eh, Kubire so eh, Kumasi kwan no so aa. No ɛbɛ ma me bɔ da kuration yɛ biribiara wie ɛ. Ɛno me se bɔ di ne ba na me to block si na ntom baeɛ na yɛde adaka no si so. Yɛde si so na maame abira bi wɔ maame abira no pɛ so wura na me se ma ne nwura hɔ. Ntom de bɔ di ne baeɛ na meyɛ dɛn? Me da kor si na na Maame Abrantse mema ne nwura a mentwɛn na mehunu. Nna me so medze sɛ mentwɛn na mehunu a, ɔno so ntwɛn na ɔno so bɛhunu. Na ɔno nnim deɛ ɔdi m'akyi, ɔnim baabi a menam nti no asɛm a ɔka no deɛ biribi antumi anya me. Nti ɔmede bɔden no baeɛ na ɔmadi ka adrɛse bɔden dada na aka sɛ. Mede graphic bɛpakepake no. Nti hɔ nom ara na mehuan sɛ body no sɔre na mekɔ frɛ abusuapanyin na ɔbɛfrɛɛ me no sɛ ɔmmɛyɛ adeɛ. Abusuapanyin no baeɛ ara na ɔtue mmirika bumm wɔ ɔnyina hɔ koraa na meka kyerɛɛ no sɛ ɔmma me Schnapp. Nti megyee Schnapp no ara na megyee kosua na mede yɛɛ amammerɛ ara na mede kosua no bɔɔ na mehwiee nsa no bi guu me nsam na mede bɔɔ funu mu maa no sɛ yɛka fla mprɛnsa ɛno ɛyɛ dɛ. na ɔdaa hɔ na mesiesie no kama nti fɛɛ no maame no ne menye firii nti meyɛ adwuma mekɔ no na meka kyerɛ maame sɛ ɔno nso nhwɛ deɛ ɛbɛto no nti mekɔ a within bɛyɛ two weeks ɛna abusuapanyin frɛ me sɛ maame no ayɛ dɛ maame no awu nti mebɛyɛ na mese saa maame no paa deɛ Nyaa dɛ sɛ meyɛ dɛ mɛtumi abɛdeda Maame no ɛsiane sɛ Maame no yɛ bayifoɔ ɛna ɔse wate ɔbɛpɛ obi foforɔ nti no sɛ adwuma foforɔ bi aba a ɔbɛ link me ɛna mese mate. Nti wɔ deɛ moyei no ho no, ɛno na ɛbɛma mabisa sɛ, sɛ wokɔ sɛ wokɔ akɔ akɔdeda funu a, ɛyɛ a mpɛn pii no yɛka sɛ honhom bi tae dwumadie a moredi no akyi. Ɛfa ne sɛ ebia honhom no sɛ firi amu na ɛda hɔ no, sɛ firi abusua no a wowɔ mu no a wokɔ akɔ akɔyɛ saa adwuma no. Ɛɛ, woayɛ adwuma no akyɛ. Na wo deda funu na sɛ ɛba ne sɛ spirit bi ɛbɔ fa baabi a wo deda funu no anaasɛ ɛhyɛ aseɛ sɛ ɛbobɔ ba a, mɛbisa wo sɛ ɛyɛ a na ɛfiri amu na ɛda hɔ no anaasɛ ɛyɛ a na mpɛn pii no ɛmfiri hɔ na mmom no abusua no mu na biribi firi a ɛrehyia? Ebi wɔ nom a ɛyɛ a na ɛfiri abusua no, ebi wɔ so a na ɛfiri amu na ɛda hɔ no. Ma yɛnkyerɛ mu kakra. Sɛ deɛ nti a meka sɛ ebi wɔ ɛfiri abusuafoɔ no sɛ, ɔn sɛ obi wɔ nom a Ɛyɛ like sɛ ɔwɔ agyapadeɛ bebrebee nti so ɛɛ wawu no ɔda hɔ no ɔpɛ sɛ ebi a nipa no a ɔbɛsiesie no no nipa no so yɛ dɛ ɛfa nkɔnhyɛ bebrebee mu haa nso nyankopɔn hata nyankopɔn hata soro adum ti no mekɔyɛ adwuma a menim deɛ meyɛ bi fa ansa na mayɛ dɛ makɔbɔ di no Wode funu no ba koraa na sɛ ɔfrɛ me sɛ mode funu no aba a, menim deɛ mɛyɛ ansa na mawura baabi a body no da no. Nti ebi wɔ hɔ nom a ɛyɛ a ne firi abusuafoɔ na ebi wɔ so a ɛyɛ a ne firi body no ankasa ankasa mu. Me ne obi nya ɛyɛ eh, di nkɔmmɔ ma nipa korɔ no experience anaasɛ eh, n'adesuadeɛ hunu mu kakra no na ɔkyerɛ sɛ ɔkɔɔ baabi ma yɛdedaa funu na efunu no a wɔdedaa no no wɔdeda no na na ɛyɛ efunu no ɛsɔreeɛ kaa asɛm bi de guu deɛ ɔdeda funu no aso mu. Asɛm no a ɔka guu n'aso mu no, ɛmaa ɔno nso tu anammɔn bi a at the end of the day n'anammɔn no tuiɛ no na ne nyinaa kɔba bɛwie sɛ eh, deɛ wawu no agya dwapadeɛ bi na dwapadeɛ no a wagya no ɛwɔ baabi a ɛwɔ nipa pɔtee a wɔpɛ sɛ ɔde saa dwapadeɛ no ma no ansa no yɛatoa so adeda no um, saa deɛ meteɛ ɛyɛ me nwanwa kakra anaasɛ me ho dwiri me kakra wowɔ akɔyɛ obi a wodi saa adwuma no wate biribi saa da na eh, wankasa no wahyia bi da Oh master ɛndeɛ mɛhyɛ wie berebee mekɔde da efunu bi wɔ Kumasi ɔno mede da no ara na ɔtee n'ani sɛ yi ɔtee n'ani na me ne abusuafoɔ no gyina hɔ a na abusuafoɔ no nyinaa dwane yɛ nti ɔhwɛ m'anim saa na ɔkyerɛ me sɛ ɛɛ agyapadeɛ no wayɛ werɛ atoɔ sɛ ne mma yɛ mmienu ɔbaa baako bɛrima baako nti wɔn mfa agyapadeɛ no nyɛ dɛ yi. mma ne mma no. Enti sɛ mamfa agyapade no anyɛ de amma ne mma no a, two weeks time, efie hɔ nyinaa bɛyɛ dɛ ɛbɛbɔ am na aka ne mma no mmienu nko ara. Enti baa saa na nam so mefrɛ ne ba panyin no sɛ sei ne sei ne sei ne sei ne sei na ayɛ dɛ asie. Enti meka kyerɛɛ wɔn na abusuafoɔ nso te aseɛ sɛ ɛnde ɛyɛ nokorɛ, wobewu nyinaa na wɔka. Enti sɛ maka a wɔn nso wɔn so ayɛ dɛ wɔn so ate. Nti wowie yɛ a na meyɛ dɛ mepa anatwerɛ na meka no toɔ na mesiesie no kama. Hmm. Yɛate w'adwuma mu nsɛm bebree, waka bebree de akyerɛ yɛn. Mmra yɛmmra the other side of ɛyɛ KG. KG, waware? Mepakyɛ o, menware deɛ but mawo baako. Sɛn na awareɛ ɛm saa ɛba na ɛbaa mu no akwantuo no ne si teɛ fa? Oh, girl no mekɔyɛ adwuma wɔ Kintampo eh, wɔ m'ankasa fie na mekɔde da funu na wɔyɛ eh, ɔde sɛ mfa sɛ ahemfie mpanyinfoɔ no bi nti mekɔɛ na obi yɛ gɛɛ no sɛ ɔnsɛvo me nti gɛɛ no nsɛvo me no ana me ne di nkɔmmɔ sɛ ne ho yɛ me fɛ ne ade ade nti me ne di nkɔmmɔ ana gɛɛ no so yɛde ɛte aseɛ ma me na me ne gɛɛ no te waa nti meyi mewi adwuma na meba me kurom koraa no me ne gɛɛ no nyinaa na ɛtu anammɔ yɛ dɛ ɛba me kurom sɛ ɔmɛwɛ me kurom ba ɔbaa deɛ na na ne life yɛ kama but me ne no nyem wieɛ na yɛwo wieɛ no a akwadaa no nyaa bɛɛ four months no na girl no emu me maame na wɔn sɛ mu me sister ɛna me maame ne me sister sɛ sɛ awaleɛ bɛkɔ so a efiri maame anaasɛ firi nuabaa nti sɛ girl no mu adeɛ deɛ asa ntɛ deɛ mema girl no yɛ dɛ ɛnkɔ na mema girl no yɛ dɛ ɛkɔɛ nti akwadaa nyaa four years no Ɛna mekɔgyee me ba na mede no abrɛ me maame a seesei akwadaa no wɔ me maame hɔ a ɔkɔ sukuu. Seesei akwadaa no adi mfeɛ bɛyɛ sɛn? Ɔwɔ four years ɔrekɔ five years, fifteenth August na ɔwɔ five years. Enti wowɔ girl anaasɛ seesei no ɛsiane sɛ wo maame ne wo sister ampene so no nti no woyɛ single? Ah, seesei deɛ me nko ara na mete. Yɛwɔ nnwuma bebree wɔ ɛyɛ wiase mu ha a Sɛ wodi saa adwuma no a, amanfoɔ ani gye wo ho. Wofɛ obi te sɛ drivers a, mmaa pɛ wɔn pa ara. Na mo mu dwumadie yi akɔ akɔyɛ dwuma bi a ɛyɛ ehu adwuma, efunu na mode da yi. Mo nso so, mmaa pɛ mo saa? Oh, ɛnneɛ mmaa, mmaa deɛ yɛyɛ adwuma a, mmaa ntumi rɔhye ara, but me, me no ankasa no ara, ɛnam sɔhwɛ a mafa mu nti no, ama ɔbaa koraa ho nhyɛ da nyɛ m'akɔnnɔ biom. Ebia sɛ mepɛ sɛ mema m'ani da hɔ na mehwɛ me ba no, me ba no duru stage bi na ebia mɛware a, na maware. Wowɔ anida anisoadehu no sɛ wopɛ sɛ ɔware? Mpakyɛ ae. Finally, ansa na yɛde nkɔmmɔtwetwe no bɛba awieɛ no, eh, Masonfoɔ sua adwuma, bɔ mpaeɛ pere sɛ amanfoɔ bɛsi dan na wɔaba abɛyɛ dɛn abɛfa wɔn. Kapentafoɔ bɔ mpaeɛ sɛ amanfoɔ bɛbɔ dan so anaa wɔbɛyi nkonnwa ne aba abɛfa wɔn. Adriverfoɔ bɔ mpaeɛ sɛ akwantufoɔ bɛtu kwan. Na mo mo adwuma yi a moyɛ yi no, mo nso mobɔ mpaeɛ sɛ nnipa bɛwu na moanya funu adeda. Saa na ɛteɛ. Ɔn sɛ yɛse obiara ni hɔ a ɔde ne nsa benkum bɛkyɛ no akura so kwae. Ɔn sɛ adwuma a woyɛ deɛ, woyɛ a wodidi ho deɛ, Nni kwan sɛ woyɛ dɛ wototo no ase. Ntsi anytime biara no yɛbɔ mpae sɛ ba yɛ yɛnka sɛ nyimpa nnwu de ba sɛ wonya tɔ hɔ deɛ a ɛnneɛ ɛyɛ amammerɛ sɛ abusuafoɔ no bɛfrɛ a yɛ so yɛbɛyɛ dɛ yɛba bɛkorakora wo kama na yɛgya wo kwae. Ntsi aber biara wobɔ mpae sɛ w'adwuma bɛkɔ so wɔ aber a nyimpa ewu ama wɔakɔ akɔdeda wɔn yi no, wote sɛ obi ewu w'abusua mu a yɛ a ɛyɛ wo ya? Obi wu m'abusua mu deɛ a Ɛyɛ me ya but ɛnyɛ me ya pii saa. Desan ho nti na ɛnyɛ wo ya pii saa? Sɛ yɛn sɛ adwuma a makɔ akɔsua nti no sɛ obi wɔ mu abusua mu a like a na nhyɛ da nkɔ me pii. Ɛsiane sɛ sɛ obi wɔ abɔnten a deɛ yam si deda no si yɛ kamakama ne biribiara si fa no nti no ama obi wu m'abusua mu ayɛ na ɛnyɛ me ya. sɛdeɛ ne obi bɛtena baabi aka sɛ neɛ ka ɛnyɛ adwuma pa na wasua yi o na eh, adeɛ a ɛde ɛyɛ nnipa nkwa ɛbɛkɔ wuo mu na aberɛ ne aberɛ no nyinaa mopere sɛ mmara no deɛ sɛ ka ɛnyɛ adwuma pa o nanso adɛn na asɛ mo mode mo ho akɔsi ma mohuni sɛ ɛyɛ adwuma pa ba master ɛyɛ adwuma pa sane sɛ Ɔn sɛ wode bɛbɔ korɔ no deɛ nka wode yɛ saa adwuma wei a nka yɛ dɛn nka yɛ so ate dɛ mɛkyɛ no ase ahaa mede bɛbɔ korɔ no deɛ mede yɛ saa adwuma wei a ɛyɛ paa saa na meso mehu no Finally, eh, sorry so, eh, dɛn na woka kyerɛ ɛyɛ obi bi a ɔhwɛ wo ɛfa dwumadi a wodi sɛ wode da funu ho? Oh, obi a ɔhwɛ me biara no, mekyea no, mesa da atiefoɔ ase Sɛ wɔanya ntoboaseɛ a wɔanya aso a wɔatie me ama yɛatwetwe nkɔmmɔ ayɛ biribiara awie. Nyame Nyankopɔn nso nhyira obiara. Ahwɛfoɔ, deɛ da a yɛkɔ so yɛ a ne pikyi. Yɛbɛda mo ase sɛ aberɛ ne aberɛ ano nyinaa monya kwan hwɛɛ yɛn. Na ɛnnɛ, Yɛn nua bɛrima KG ne yɛkɔɔ n'aso yɛne no kɔdii nkɔmmɔ. Obiara nim sɛ owuo deɛ ɛka nipa ho, na owuo ka yɛn ho yi deɛ na ɛyɛ dɛn ara na ɛduru ɛyɛ saa amammerɛ kwan no so a, ɛwɔ sɛ yɛde amammerɛ to baabi amammerɛ da nti no, efunu deda nso so ɛbɛba mu. Ɛno na yɛkɔɔ yɛn nua yi hɔ ne no kɔtwetwe nkɔmmɔ esiane sɛ efunu deda anaasɛ undertaking ne adwuma a wafa de asi n'ani so a ɔyɛ. Ɛno na yɛkɔeɛ a wama yɛn nkyerɛkyerɛmu bebree nti no, yɛbɛda wo ase sɛ wonyaa berɛ na wo nso wode hwɛɛ yɛn Sly Media so nie.